Ħafna letteraturi għandhom id-detektiv favorit tagħhom. Fil-letteratura tagħna, l-investigatur favorit mal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar huwa Ervin Vella, Karattru simpatiku maħluq mill-awtur John Bonello.
Irvin Vella huwa l-karattru tas-serje L-Investigatur Virtwali. Huwa żagħżugħ li fl-ewwel ktieb, meta l-ewwel darba niltaqgħu miegħu, ikollu dsatax-il sena Spiċċa mill-iskola, qiegħed jistudja biex jilħaq investigatur privat. S'issa qiegħed jagħmel dan il-kors m'università barra minn Malta u sakemm iġib iċ-ċertifikati li għandu bżonn biex japplika mal-Pulizija, mal-Kummissarju tal-Pulizija biex tingħatalu l-liċenzja ta' investigatur privat, qed jagħmel dawn il-xogħlijiet irqaqżar. li jiġu għal idejh taħt l-isem ta' investigatur virtwali. Huwa deskritt bħala investigatur virtwali minħabba li peress li qed m'għandux iċ-ċertifikati u l-liċenzja ta' investigatur privat, ma setax isejjaħ lilu nnifsu investigatur privat, allura għażel kelma eh, kelma virtwali li tfisser bħal xi ħaġa oħra eh, loba bil-klim. U infatti eh, bidel anka ismu għax huma jkunx jismu Irvin Vella fil-verità u jkun jismu Matteus Vella, imma għax għandu din il-ħaġa li jrid l-affarijiet kollox eżatt biex l-inizjali tiegħu EUV ikunu bħal investigatur virtwali għamilhom biddel ismu Matteus u għamlu Irvin, Irvin Vella. Id-gemgim tan-nies jitħattu kien donnu gar tal-ħamim. F'sala tal-pranzu enormi il-fuq minn ħames mitruħ kienu miġbura 10-10 Madwar imwejjed kbar tondi. Dan kien biss wieħed minn erba' ristoranti simili abbord il-vapur ġdid fjamant li kien qed ibaħħar il-Mediterran fil-vjaġġ inawgurali tiegħu. It-tgemgim naqas, u ftit ftit waqaf għal kollox. Hekk kif l-ewwel intfew id-dwal tas-sala, imbagħad bdiet tindaqq mużika Naplitana minn speakers moħbijin fis-saqaf. Minn jeddhom, in-nies bdew iċapċpu mar-ritmu ta' Funiculi Funicula, fl-istess waqt li serbut dixxijiet b'xemgħat ifexfxu bdew ħerġin mill-bibien tal-kċina, mgħollijin fuq l-idejn. Il-waiters jitbissmu jkantaw mad-diska serpu wieħed wara l-ieħor minn bejn il-mistednin. Sakemm instemgħet twerżiqa tant irqiqa li nifdet il-bri u kexkxet l-udjenza. Is-serp tħarbat. Iċ-ċapċip intilef. L-ilħna waqfu jkantaw. Il-mużika baqgħet għaddejja għal ftit waqtiet, imbagħad siktet ukoll. Id-dawl inxtegħel mill-ġdid. Fis-sala tal-pranzu qagħad skiet stramb waqt li għajnejn kulħadd daru lejn l-unika mistiedna bil wifqa f'dak il-ħin. Mara liebsa sabiħ, b'wiċċha mbikkem u jdejha tnejn madwar għonqha. Min kien qriba, semagħha tlissem biss żewġ kelmiet, Stella Maris imbagħad infaqet f'bikja. S'issa fis-serje Irvin Vella Investigatur Virtwali hemm sitt kotba. L-ewwel ktieb fis-serje huwa l-każ Manduka li fih insibu lil Irvin jinvestiga Eh, f'dar fejn jingħad li qed jidher il-ħares. Eh, dan il-ħares qed jipprova jbeżżel iż-żewġ sidin anzjani, eh, żewġ barunessi biex jitilqu minn din id-dar. U ħabiba ta' dawn il-barunessi tqabbad lil Irvin biex jinvestiga biex tara x'qed jiġri insomma. It-tieni każ huwa l-każ ta' serqiet strambi li kien ħareġ sentejn wara l-ewwel wieħed. It-tielet każ huwa l-każ tal-gżejjer tat-teżor Din id-darba ġrajja li teħodna fil-gżira t'Għawdex. Ir-raba' każ huwa l-każ Stella Maris. Din id-darba każ li jsir kollu kemm hu fuq cruise liner waqt li Irvin qiegħed b'tala mal-familja tiegħu. Imbagħad hemm il-ħames każ, il-każ tal-maħżen il-mitluq li jibda b'Irvin jitlef il-memorja. Jinsa kollox kompletament anke li kien sar investigatur jew li qed jistudja biex isir investigatur. U l-iktar każ riċenti li ħriġna il-każ ta' tfajla maħtufa. Bħala kitbiet xi ħaġa li pruvajt nagħmel konxjament huwa li infittex il-klixxejiet tal-ġeneru, ġifieri tal-ġeneru kemm tal-misteru tal-misteri tat-tfal U kemm il-klixejiet fil-kotba ta' investigazzjoni tal-private eyes, ngħidilhom jien, ta' investigaturi privati. U però mbagħad intihom xejra lokali, ġifieri ndaħħal fihom elementi karatteristiċi Maltin.